Meta nitkellmu fuq il-fenomeni lingwistiċi li niltaqgħu magħhom f'pajjiżna, ma nistgħux ma nsemmux il-brejku, li fost l-oħrajn ġie dokumentat mill-istudjuż Ingliż George Percy Badger. F'din ir-rokna, Nistaqsu dwar il-Breaku biex nikxfu ftit mill-misteri tiegħu. Il-kelma Breaku eżattament minn fejn ġejja ma nafux, probabbilment imma tista' tkun corruption tal-kelma Ebrajk. Eh, il-kelma Breaku tfisser tip ta' lingwaġġ li kien jeżisti żgur, nafu żgur, fl-inħawi tal-arb għawdex fl-ewwel snin tas-seklu dsatax, jiġifieri kważi 200 sena ilu. Il-kelma ma nafux eżatt minn fejn ġejja, però jista' jkun kienet espressjoni inti se tkellimni bil-brejku bħal meta llum ngħidu inti qed titkellem biċ-Ċiniż, jiġifieri xi ħadd li qed jgħidlek affarijiet li mhux qed tifhem. Vassalli li naturalment kiteb fost affarijiet oħrajn id-dizzjonarju fil-1796, il-ktib il-kliem Malti tiegħu, u sema li hemm dialett jeżisti l-arpa għawdex biss. U bħala lingwist kien interessat fid-dialetti u mar ħalli jindaga. Però dan sab li kienet isa lingwa din li jitkellmu erba' erba' minn nies bejnietom eh, iktar x'aktar xa divertiment tagħhom biex jgħaddu żmien. U naturalment ma kienx ħaġa serja u ma interessatux. Ftit għexieren ta' snin wara, fil-1838, xi ħadd li kiteb ktieb fuq Malta u Għawdex, George Percy Badger, tkellem fuq dan il-brajk jew brejku, brajk jew brejku. Dan li kien essenzjalment kien, almenu skont Badger, in-nies tal-għarb kienu jitkellmu b'mod, meta, mhux il-ħin kollu ġifieri, meta jfettillhom, jitkellmu b'mod li jibdlu l-kliem. Ħa ntik żewġ eżempji. Per eżempju, dan f' Badger insibuhom. Flok fejn tokot inti, kienu jgħidu nejf ottok linki. Flok inti għandek mara, bil-brajk tiġi rama dennek linki. X'qed jiġri hawnhekk? Qed jibdlu s-sillabi, simple as that. Jiġifieri flok mara tiġi rama, per eżempju, flok għandek tiġi dennek. flok fejn tiġi nejf, jaqilbu s-sillabi meta jitkellmu. Ehm, allura dak li jkun ma jifhimhomx. Meta meta jkun qed jitkellmu bil-brejku għalhekk bil-brejku, ehm, inti ma tifhimhomx. Qed jitkellmu bejniethom u ħadd ieħor ma jaf. Isu kod speċi. Ehm, issa għalfejn kienu jagħmlu għadi Jien naħseb dal break u effettivament huwa kurjożità lingwistika, ġifieri ġifieri ta' interess għal-lingwisti u għall-antropologi forsi, imma naħseb primarjament kien isir għad-divertiment tan-nies jiena ma naħsibx li kien hemm xi skopijiet serji warajh. Però mbagħad hemm ukoll lingwi sigrieti. Il-kelma lingwi hija naqra heavy hawnhekk. Qishom codes Ħafna drabi li jibdlu kliem fil-lingwa jew hekk hemm sigrieti illi nies jużawhom biex il-barranin ma jifhmuhomx imma għal xi raġunijiet iktar sostenuti mill-Brejku. Pereżempju, jista' jkollok gruppi ta' kriminali inti, jeżistu daw ħafna, gruppi ta' kriminali illi jitkellmu bejniethom u jibdlu l-kliem b'tali mod li min hu barrani għal dak il-grupp ma jifhimhomx. Jista' jkun ikollok gruppi reliġjużi, per eżempju, illi jivvintaw lingwa, lingwaġġ billi jibdlu l-kliem, per eżempju, jew jżidu s-sillabi, biex meta jkunu bejniethom huma jiftehmu, imma għal barranin ma jifhmuhomx. Din nsibuha wkoll fil-letteratura. Per eżempju, Clockwork Orange, qed jiġini f'moħħi Clockwork Orange ta' Anthony Burgess li għamel żmien jgħix Malta, li mbagħad sar film ukoll kif taf. Dak avvin ta' lingwa, lingwaġġ għal dan il-ktieb, Nazzat. U l-protagonisti tal-ktieb fil-fatt anke n-narrator stess, Alex, jużaw din il-lingwa u din hija lingwa vintant Nibeġis għall-ktieb. F'dak is-sens di tiġi qisu antilingwa. Il-kelma antilingwa stramba għax il-lingwa qiegħda biex tikkomunika. Allura inti għalfejn għandek toħloq lingwa biex ma tikkomunikax, biex jifhmu erbgħa minn nies biss? Din għal interess ta' ħaġa bħal Brejku u ta' Nadsat li int qed toħloq lingwa illi l-kapaċità komunikattiva tagħha hija preskrittivament limitata għal ftit nies biss, għal raġunijiet ta' divertiment